Halypam, hiç ýadyndan çykmaýan bir mesele bar. Bir iş etjek bolamyzda käbir päsgelçilikden ýüze çykmagy we Sebäpsiz ýerden oňaýsyz zatlaryň bolmagy şowsuzlykmy ýa-da başga zatmy? Şowsuzlyk diýmek ýa-da şowsuzlygy ýormak Pygamber Serwerimiz Hezreti Muhammet tarapyndan gadagan edilendir. Haýra ýörnüp bilner. Emma şowsuzlygy ýormak dogry däl. Goý, şeýle eken diýeli, halypam. Ýer ynha yzly-yzyna duşýan oňaýsyz wakalar nämäň alamaty? Diňle Salyh. Adamlara erk-erada berlendir. Adam şol erk-eradasy bilen ýaşaýar. Alla-da ediljek işleri ýaradýar. Emma adamyň erk-eradasynyň amala aşýan işlerine hikmet äýnegi bile garamak zerur. Ynha, menem şony öwrenjekdim. Ýaradylan zatlaryň ählisi özlerine mahsus dil bilen, özlerine hereket etmegi peşgeş beren Allany görkezýär. Eger gözümiziň öňüne käsäniň döwülip, tigriň ýarylmagy ýaly hadysalar duşýan bolsa, şowly duşýan bolsa, şo bolan zatlary şowsuzlyga ýorman sadaka bermek ýa-da toba etmek ýaly haýyr işler bilen gaýtarmak gerek. Berk eradamyz bilen eden şol işimize gaýta-gaýta göz aýlamaly. Ýüregimiziň hakykaty görüp bilmegi üçin biz günälerden arassalanmagymyz gerek. Onda bu yşaratlardan gapyl galan adama näme etmeli? Eger bu ýagdaý ýüreginden çykman az salymlyk nebsini büdrän bolsa, oňa kömek etmek gerek. Düşnükli. Onda bize ýene-de iş tapyljak-da. Allah bizi hiç wagt haýyrsyz işlere baş goşdurmasyn.
Anajyk. Eje jan, azajyk çaltrak bolaýal-la, bolmasa mekdebiň açylyş dabarasyna gijä galar. Onsoň Atilla meni görüp bilmese gynanar. Bolýa, Gülnar jan, bor gijä galmarys.
Beýle howlukmaç nirä barýaňyz? Barybir barjak ýeriňiz gara ýeriň teýdir-dä.
Bize diýýäňizmi, daýy? Adam diňe adam bile gürleşer. Bagyşlaň.
Menden däl, Alladan ötünç sora. Gaty aýtsana, saňa näme gerek? Suwsadym, suw içesim gelýär. Suwsan bolsaňyz, onda näme üçin Alladan diläňzok? Onda seň eliňden näme gelýär? Bar Gülnar jan, daýa suw getirip ber, bar gyzym. Men öň seni göremokdym-la. Sen nirden geldiň? Aýtsamam bilmersiň. Aýdyp bir gör, belki bilýändirin. Işden gelýän, bildiňmi?
Alyň daýy.
Susak gidipdirin taňyr ýalkasyn. Aa, wiý, bu nury näme üçin döwdüňiz? Bir ýaşly adama suw berip sogap gazandym diýip öwüner ýörersiň. Beýdip biderek ýere öwünmegiň deregine, gahar-gazabyňy ýeňip, hakykatdanam sogap gazanmagyň üçin döwdüm. Erbe diş etdimmi? Ynsan haýra meýil edişi ýaly şere-de meýil edýär. Seresap bol, duzaga düşäýme.
Anna eje, ýör gideli, gijä galdyk.

Mekdebimiziň açylyş dabarasyna hemmäňiz hoş geldiňiz. Sag boluň.
Menä köpden bäri tanaýandyňyz. Kakamam, atamam şu obaly.
Ýöne, biz häzirki çagalar ýaly nesibeli däldik. Biz okap bilmedik.
Sebäbi obamyzda mekdep ýokdy. Maňa Alla ýardam berdi.
Barly adam boldum. Çagalygymda men sözümde durmak üçin bir pursat boldy.
Deň-duşlarym. Şähere okamaga gidýän wagty
men ekin meýdanynda işleýärdim. Hawa, ekin meýdanynda işleýärdim.
Şo günler hemişe Allajandan dileg edýärdim. Allajan maňa ýol görkez. Şu obada bir mekdep gurduraýyn. Menden soňam şo obaň çagalary okasynlar diýip gije-gündiz Alladan dileg edýärdim.
Hudaýa şükür, meň dilegim kabul boldy.
Bu gün hemmämiz şu mekdebiň açylyş dabarasynda
Sag boluň. Obadaşlar! Ogluma siz tanaýansyňyz. Oglum okady, mugallym boldy. Şäherde galmagyň deregine şu ýerde öz obasynyň çagalaryna bilim bermek üçin şu ýerde galdy.
Enşalla, mekdebimizde oň bilen ýene bir mugallym işlär. Gylyçly başlangyç mekdebi. Hemmämiz üçin gutly mübärek bolsun! Sag boluň!
Ýör gyzym öýe gideli.
Dik durup ýadadym. Atilla bilen gürleşäýjekdim eje. Entek bir adaglanyň, soň isledigiňçe gürleşersiň. Ýör gyzym.
Borda. Äşe daýza. Isleseňiz sizi ulagym bilen äkideýin. Ýok, Jemil, ýok. Özüm äkiderin ejemi. Bolýa, gör-dä.
Bor, oglum, bir alajyny taparys. Sabyr aga, salam, men Salik Demir täze mollum. Ho-ho, hoş geldiň, mollum.
Tanyş boluň, oglum Atilla. Olam siziň bilen işlär. Atilla, oglum, Salyh molluma boljak ýerini görkezsene.
Salyh mollum, Gaty hoşal boldum.
Neme, Atilla-da aýdar welin, ruhuny oglumy adaglaýaryn. Size-de garaşýas. Aýyň onça bolaýýar öýdýän. Nesip bolsa bararyn. Enşalla, enşalla.
Hany onda, gündiziň haýyrly bolsun. Sag boluň.
Ýörüň, men size boljak ýeriňizi görkezeýin.
Alyň.
Göwnüňizden turar diýip umyt edýän. Allaň rugsady bilen darykman, enşalla.
Görüşýänçäk.
Enşalla adalýan gününde görüşeris, aýyň on üçünde, Ruh güni. Adamlar işlerini öz başarnygyna görä meýilleşdirýärler. Ýöne geljegi barada pikir etmeýän barmy näme? Adam ebedi durmuş üçin ýaradylan. Şo sebäpli maksatlar ebedi durmuşa görä bolmaly. Şeýtan iň ýönekeý isleglerimize-de päsgel berip biler diýen howsala bilen ähli bolýan zatlary gaýta-gaýta irmän ýadaman gözden geçirmeli.
Wiý, Jemil, sen bu ýerde näme işleýäň? Ýüregim-ä ýardyň.
Gülnar, sen bu pikiriňi üýtgetseň gowy bolar. Düşünmedim, haýsy pikirimi?
Atilla durmuşa çykmak pikiriňi. Muň saňa näme dahyly bar, Jemil? Näme üçindigini-ä bilemok, ýöne ony bir hili sulhum alanok. Men oň nämedigini bilýän. Ol göriplik, görülmezçilik edýäň. Sen çagalygyňdan bäri meni ondan gabanýardyň. Diňle, Gülnar. Hakykatdanam, Atillaň bolşunda göwnünden turmaýan zatlar bar. Sen kim-ä, Jemil? Men saňa dost höküminde aýdýan, Gülnar. Ikimiziň çagalygymyz bile geçdi. Golaýda men seň işleýän ýeriňe gelin bolup barýan, Jemil. Senden maslahat soramaga däl, seň bilen gürleşmegem dürs däl. Onsoňam, sen mekdebe-de gatnamadyň. Atilla ylymly-bilimli, medeniýetli adam. O meni saýlady. Näme üçin sen saýlany pikir edip bir gördüňmi? Häziriň özünde git şu ýerden, Jemil. Men özüme dil ýetirtmen, Atilla-da dil ýetirtmen. Içgaraçylyk seň gözleňi kör edipdir. Oňa içgaraçylyk etmegiň deregine, senem okap adam bolmaly ekeniň.
Ruhuny adaglanýan, muňa hiç kim böwet bolup bilmez.
Näme boldy?
Eýgilikmi, Gülnar? Ýok hiç zat Atilla. Açylyş gaty gowy geçdi. Allah sendenem kakaňdanam razy bolsun.
Jemil näme üçin gelipdir? Hiç.
Geçip barýaka salam berdi, bolany.
Maňa dogryňy aýt, Gülnar.
Men çynymy aýdýan Atilla, çynym. Häzir bu gürrüňi goýalyla. Seret, adaglanjak günümiz ýetip gelýär, azajyk wagt galdy. Tolgunýaňmy? Gaty azajyk wagt galdy. Hawa.
A sen? Menem tolgunýan.
Hiç zat böwet bolmaz Atilla, şeýle dämi?
Sen oň aladasyny etme.
Men päsgelçilige ýol bermen.
Kaka ýüzükleri aldyňmy?
Aldym oglum, aldym. Sen gaýgy etme. Gaty darykma, köşeş azajyk, köşeş. Adam ömründe ýeke gezek gadaglanýar. Elbetde tolgunýan. Onsoň, janly näme? Jany diýýäniň? Wiý, jany soýmarysmy?
Soýarys, oglum, soýarys.
Näme soýman?
Bar gözläp tapanyň Gülnarmy? Bu başagaýlyk şu oba gyzy üçinmi? Wiý, beý diýmesene.
Näme üçin beý diýmäýin? Sen gidip şäherde okap molym bolup gelibem obaň bilimsiz gyzyna öýlenmekçimi? Sen nämesini haladyň şo gyzyň? Esruýam.
Gülnara öýlenmegi ýüregime düwelim bäri maňada oňada dil ýetirip ýürege düşdüň halys. Gygyryşyp durmaň hany bezediň.
Serediň hany eýýäm goňşularam gelip ugrady.
Senem.
Başga hiç kimem.
Biziň adaglanmagymyza päsgel berip bilmez düşnüklimi? Hawa ýaşlar.
Näýilen soň?
Sag boluň daýyjan. Kaka, Ýüzükleri haçan dakýas?
Beýle gyssanmasana, Batyrga.
Garaş-a azajyk.
Nahar bir iýilsin-ä.
Myhmanlar bir gelsinler.
Kaka, soýuljak janly nirde?
Janly diýýäň dämi? Gaty gijä galman adaglansak diýýän.
Sen-de bir üýtgeşiklige bag welin, düşünip bilemok. Batylla.
Biraz rugsat ber kaka, häzir gelýän.
Sen arkaýyn otur.
Seret näin naharlar bişýär. Jemile aýdar nädir. Size gowy edip nahar taýýarlap getirer.
Ýüzükler mende, arkaýyn bolaýyň.
Jemil!
Gulak asýan, Sabyr aga.
Gülnar bilen Atilla iki tabak gowja nahar getir. Häzir Sabyr aga, häzir. Bar.
Ah, bu näme?
Muny nire alyp barýaň, oglum?
Nire alyp barýaň?
Geçe bolsa-da bolýan-da.
Aý, bolar-la. Bolar, şulam bolar. Jemil.
Buyurun Sabri. Dinleyen Sabri
Gel hani şu canlıyım soyalı. Iki sat. Bolýa Sabr aga.
Ýazyk oldy. Geçä gynan aýdym-da.
Hemme zady düzüne görä edeli. Elbetde, elbetde Atilla.
Gutlaýan oň bolsun.
Sylap gelen üçin sag boluň. Atilla o kim?

Bu günüň gadryny bil, Gülnar. Toýuňdan soň hiç kimem saňa beýle hyzmat etmez. Şeýle pikir edýän bolsaň, sen ýalňyşýaň. Ýok, uýam.
Näme üçin men beýle pikir edeýin? Uýam diýme maňa.
Men seň uýaň däl.
Bes edin indi! Näme beýle gürrüň edýäň? Sebäbi bu gyz saňa laýyk däl. O obaly gyz. Mekdebe-de gitmedi. Sen gidip şäherde okadyň. Näme üçin ala bölüşi gyz saýladyň men hiç düşünemok. Gepiňi köpeldip keýpimizi gaçyrjak bolma. Men Gülnara öýlenýän. Hiç kim bize päsgel berip bilmez. Göreris.
Sen oňa üns berme Gülnar. Toýdan soň başga öýe göçäýeris.
Oň seni bimaza etmegine men ýol bermen. Biziň durmuş gurmagymyzy hiç kimem isleýänok.
Başga kim biziň durmuş gurmagymyzy isleýänok?
Ejem hem ýok, kakamam ýok. Öýüm ýok.
Bilimim ýok. Özüm bilelim bäri Sabragyň ýanynda işleýän.
Bu nähili ýazgyt? Söýýän gyzym şu öýe gelin bolup gelýär.
Men ony şeýle bir söýýän welin,
oň bagtly bolmagy üçin öz bagtymdan geçmäge razy.
Emma içimden bir ses maňa
Gülnaryň bu öýde hiç wagt bagtly bolup bilmejekdigini aýdýar.
Belki ýalňyşýan bolmagym mümkin-ä.
Belki Şeýle edýärin Taý hanym, belki ýalňyşýandyryn.
Alla. Alla jan.
Eger ýalňyşmaýan bolsam özüň kömek et.
Gülnar üçin haýyrlysy näme bolsa şony et.
Jemil! Jemil! Bu ýerde näme işläp ýördüň?
Hiç zat.
Meni diňle, Jemil.
Seň käbir häsiýetleriňi halamok.
Gulak as.
Eger Gülnara golaýlaşaýsaň, seni bar-a,
Näme maňa hekgerlen bolýaň, a?
Şäherde okap geldim diýip hemme kişini özüňe boýun egdirerin öýdýäňmi, Atilla? Hä?
Maňa seret. Meň bilen nähili gürleşmelidigini men saňa gowuja öwrederin. Men hojaýyn. Sen bolsa gulsuň, ýadyňdan çykarma.
Ýokam goýber Atilla. Kakaň hormatyna saňa zat diýmäýin. Ýöne kakaň puluna daýanyp, ýa-da şu obada ýaşaýanlaryň ýekejesini yrsarajak bolaýsaň, garşyňda men badyryn. Şuny bek belle.
Eýwa. Waý-eý. Bäri hem geldi.
Näme üçin gorkduň? Nebsiňe döz gelip bilmeýşiňi aýdyr öýtdüňmi? Ejem nebsinden näme geçirýämişin? Seňkiden üýtgeşik däl. Ikiňiz gürleşiň, şonda muňa düşünersiňiz.
Sen kim bolýaň? Lakgyllap näme diýjek bolýaň? Hijiňiziň aýdyp bilmeýän zadyňyzy aýdýan. Hany bar git şu ýerden.
Bar git! Git, git, bar git!
Ýördaý, salkynrak ýere geçip azajyk dynjyňyzy alaýyň.
Ýadadyňyz öýdýän. Siz arkaýyn dowam ediberiň, keýpiňizi pozmaň.
Barybir bozulýar.
Häzir bozulmasa, soň peýdasy näme? Ýör, daýy jan, ýör.

Gadyrly myhmanlar! Şu şatlykly günümizde
biziň şatlygymyzy paýlaşanyňyz üçin size uly minnetdarlyk bildirýän. Oglum Atilla bilen gyzym Gülnaryň durmuş toýlarynyň ilkinji ädimlerine. Ýangyn! Ýangyn bar!
Ýangyn bar! Näme bolýar? Ýangyn bar! Ýangyn diýýäniň?
Ýetişiň, ylgaň! Ylga, Atilla, ylga! Bizem elimize ilen zady alyp bararys.
Näme, meneden öýdýämiň? Menden görme, özüňden gör. Bolmajak zada bor diýen men däldim, sendiň.
Sen näme üçin diňe erbet zatlar aýdýaň? Gülnar gowy gyz. Sen näme üçin ony halaňok? Gowy bolmak başga, gowulyga galmak başga. Menden size nesihat, seresaply hem sabyrly boluň. Ýöne seredä bu bolýan zatlara. Ýataklar ýanyp gidip barýara. Allanyň emri bilen ol ot basym söner. Sen bu zatlary nirden bilýäň? Gözleňňi gowy çaşsaň senem görersiň.
Gyzyň şuny ýatdan çykarmasyn hemme zat Allanyň emri bilen bolýa.
Agşamyň haýyrly bolsun ýigit. Siziň kem ýaşuly.
Jemil sen bu ýerde näme işleýäň? Ylgasana, ähli zat ýanyp barýara, ylga! Bu nädip beýle boldy?
Her şerde bir haýyr bardyr.

Hudaýa şükür, öýe ot düşmäkä söndürip ýetişäýdik. Allah hemmäňizden razy bolsun.
Kaka, meň biraz gyssanýan bolmagym mümkin welin, wagt geçirmän ýüzükleri dakaýaly. Gije-de geçip barýar.
Dogry aýdýaň oglum. Meň-ä ýüzük dakmak ýadymdanam çykyp gidipdir. Ýangyn söndürildi.
Getiriň ýüzükleri dakalyň.
Bu zatlardan soň ýüzük dakasyňyz ýog-a?
Gyzym, Hudaýa şükür, ýangyn söndürildi. Indi şu ýüzükleri dakyp, bi işi dynalyň. Hany ýüzükler nirde?
Men şu ýerde goýupdym-a.
Gördüňizmi?
Ýüzüklerem ýok.
Eje, näme üçin hiç zat ugruna bolmaýa? Gyzym, balam, her şerde bir haýyr bardyr. Jemil, stoluň ýanyna sen mi urduň? Düzüpleri gördüňmi? Men.
Men görmedim. Biz o ýerde ýangyn söndürýäkak, sen şu ýerde durdyň, Jemil!
Jemil? Bu näme boldugy? Näme üçin kömekleşmäge gelmediň?
Ýangyn dörän wagt sen o ýerde ýokduň. Seň özüň otlan bolmagyňam mümkin.
Bu seň işiňmi, Jemil? Hawa, bu seň işiňdir.
Biziň adaglanmagymyza päsgel berjek bolup eden işiňdir bi. Maňa töhmet atma, Atilla.
Sen etdiňmi, Jemil? Näme üçin edeniňi bilýän. Nädip beýdip bildiň? Ýüzükleri ber.
Ýüzükler mende däl. Ýüzükleri ber, Jemil. Mende däl diýýän saňa.
Hawa, indi diňe siziň urşuňyz ýetenok.
Meni nädip günäkärläp bilýäňiz? Nädip? Gülnar.
Nädip maňa beýle diýip bilýäň? Onda ýangyn wagty sen nirdediň? Nirdediň? Daşardadym.
Ynanaýmaly.
Ýatagam sen özüň otlandyň.
Ýüzüklerem sen aldyň, şeýle dämi, Jemil? Ýalňyşýaň, Gülnar.
Gaty ýalňyşýaň. Alla bilýändir.
Maňa şo bolýar. Üzülme Gülnar. Gynanma Gülnar. Hiç kim. Hiç kim durmuş gurmagymyza böwet bolup bilmez. Eger Jemil ýene bize päsgel bermäge synanyşaýsa,
onda men oň merkini bererin.
Sebäbi men seni çyn ýürekden söýýän. Menem sen söýýän Atilla.
Haýyrly sabahlar. Ertiriň haýyrly bolsun Jemil. Seniňkem agam.
Eýgilikmi ir bilen bu ýerde näme işleýäň? Meldekde işiň ýokmy? Men iş taşladym. Iş taşladym?

Ýermisin? Bir zatlar iýjekmi? Ýok, mugallym, sag bol.
Paýlaşaly?
Ýogsam ýeke-özüm iýip bilmen. Sag boluň.
Düýn Sabyr agalarda bolan zatlary eşitdim, azalanmak yza süýşürilipdir. Munda-da bir haýyr bardyr-da. Elbetde, a sen näme üçin bärde? Iş taşladym.
Alla bilýändir. Meňki dogry, olaňky ýalňyş.
Eden ýalňyşyklaryna basym düşünerler. Ýöne şu wagt meň ne gidere ýerim bar, ne-de işläre işim.
Mekdepde biziň işlerimize kömekleşjek, töweregi tertipleşdirip oňaryşdyrjak biri gerek, işlärmiň? Mekdepde diýýäň?
Hawa, mekdepde. Ýöne Sabyr aga mekdepde işlemäge rugsat berermi? Onsoňam, oň ogly Atilla-da şo ýerde işleýär-ä. Men Sabyr aga bu işe goşular öýdemok. Onsoň indi mekdep döwletiň haýryna geçdi. Sabyr aganyň oňa hiç hili dahyly ýok. Atilla bolsa diňe şo ýerde işleýän mollum. Meň ýanymda bolaýersiň, saňa ýeterlik ýer bar.
Mekdebe diýsene.
Agam meň sowadym ýok.
Şoň üçin hem mekdep diýse bir hili çekiniberýän. Isleseň okarsyňam, oýun etme sen agam.
Men oýun edemok. Daşyndan okap mekdebi gutaryp bilersiň.
Taňryýalkasyn agam. Nähili ýagşy adam ekeniň.
Alyň çaý içiň.
Osman aga, men Alla beýikdir diýmänmidim.
Serediň-ha, bir gapy ýapyldy, ýöne has gowusy açyldy.
Jemil hemme zada beletdi.
Indi bu ýerlere seretjek bolsak, kösenmel-ä bolarys. Alada etme, kaka.
Ötdesinden geleris.
Seniň sapagyň ýokmudy?
Irden Salyh mugallym okadýar. Men günortandan soňky sagatlary aldym. Günortan giderin.
Oglum. Indi toýy näme ederis?
Munça wakadan soň adaglanmak hökman ne kaka? Eger sen garşy bolmasaň, ýüzükleri öz aramyzda dakaýarys. Soňam gidip nikadan geçmek üçin möhlet sorarys. Bolýar oglum, şeýdäý.
Sag bol kaka.
Menlik işiň barmy?
Men şäherçä baryp gaýtjak.
Banka barmak işim bardy. Wagtyň bar bolsa, menem äkidersiň-dä. Men kagyzlarymy alyp çykaýyn,

Diýmek, men olary
stoluň tahynda goýupdyryn-a, eý, Hudaý!
Biderek Jemiliň günäsini alypdyrys. Allajan, Allajan, sen meni bagyşla! Men nädip beýle ýalňyş goýardymkäm, nädip?
Atilla!
Oglum, Muňa seret, ýüzükleri tapdym.
Nädip beýle bolanyny bilemok.
Tapdym diýýäňmi? Nirde eken? Penjämiň jübüsinde eken.
Eý, ýöne Jemil,
biz ony nähak ýere günäkärläpdiris.
Adamlaryň arasynda ony kemsidipdiris.
Men häzir gidip, ondan ötünç soraýyn. Kaka, saňa ötünç soramak gelişjek zatmy? Ýalňyş iş eden aga bolsa-da, batrak bolsa-da ötünç soramalydyr, oglum.
Sen mekdepdäki çagalara ýalňyş bir zat aýtsaň ötünç sorajak gämi? Ýeri bolýada kaka.
Näme-de bolsa ýüzükler-ä tapyldy. Meň başga zat bilen işim ýok. Şol Jemil Gülnaryň golaýyna gelmesin. Häzir şäherçä gidýäsmi kaka? Ýok, ol işi ertire goýaly. Häzir has möhüm işim bar. Men Jemili tapmaly.
Ýeri ony nirden tapjak?
Çaýçy Osmandan soraryn.
Şol ýere gidendir. Pahyryň başga gidere ýeri barmy diýsene.
Ýer bolýa-da kaka.
Ýöne seň bu ýagşylygyň ýamanlyk bolup dolanaýmasa, şuny bilip goý. Kaka ýüzükleri berjekmi?
Bolýa.
Hoş.
Kakam düýn aljyrap ýüzükleň jübüsinedigini görmändir. Diýmek Jemil alman ekeni. Jemili goýsana şu wagt Gülnar. Indi durmuş gurmagymyzda hiç hili päsgelçilik ýok. Ony nähak ýere aýypladyk.
O ýalan sözleýän adama meňzän o. Gülnar.
Sähelçe haçan gideli?
Meň pikirimçe, öňümizdäki aýyň on üçünde boş bolsa, şo gün belläýeli. Bolýa.
Sen haçan isleseň şolam bolar.
Estagfuralla, Sabyr aga. Meni şu derejä ýetiren sizsiňiz.
Menden ötünç sorap utandyrmaň meni. Meň nähili tanaýanym bir bil hezil Jemil.
Sen ýene gaýrat etde bize gaýdyp barsana hä. Meni bagyşlaň Sabyr aga.
Mundan soň gaýdyp baryp bilmen. Onsoňam islesemde baryp bilmen. Men bu ýerde hem işlejek, hem okajak. Okajak diýýäňmi?
Hoş geldiňiz Sabyr aga.
Hoş gördük. Gündiziňiz haýyrly bolsun. Salyh mugallym meni okadýar. Bu meň üçin gaýtalanmajak pursat. Mekdebi gutarjak.

Giriň.
Gündiziňiz haýyrly bolsun. Geliň Gülnar dogan.
Atillany gözleýän bolsaňyz o bu ýerde däl. Ýok. Ony gözlämok. Meň Jemile aýtjak zadym bardy.
Meňem okuw işleri bölüminde azajyk işim bardy. Ýok Salyh mollum.
Sizem galyň. Sizem galyp meň nähili uly ýalňyş goýberenimi eşdiň. Jemil, men senden ötünç soraýan. Meni bagyşlamagyňy haýyş edýän. Ýalňyş iş etdim. Saňa töhmet atdym. Bagyşla, wyždan azabyny çekýän. Haýyş edýän, Jemil.
Bagyşlap bagyşlamaz ýaly bolan zat ýok Gülnar. Rugsat berseň, Salyh mugallym bilen işlem bardy.
Ertir şäherçä gidýäs. Nikadan geçmek üçin gün belleýäs. Şowly bolsun. Enşalla Jemil.
Bu adamyň bu ýerde näme işi bar? Goşa ýerde işlär.
Bu ogry ahyry.
Men oň bu ýerde işlemegine rugsat bermen. Sen kim ogur diýýäň, Atilla? Saňa diýýän.
Jemil! Bu näme etdiň boldy, Jemil?
Muň hasabyna bermeli borsuň.
Bu gün jigimiň başyna bu oýunlar getiren adam ertirki gün näme etjegini kim bilýär? Indi bes etsene şu gürrüňi uýam. Näme üçin bes edeýin?
Seredä muňa. Muň mekdepde näme işi bar? Näme üçin gitdiň? Men ötünç soramaga gidipdim. Erbet niýetim ýokdy.
Men seň niýetiňi gaty gowy bilýän.
Meni bagyşlaň.
Gülnar! Ylga, ylga şo nadanyň yzyndan. Özüň ýene nähili pese gaçyrýanyny göreli hany.
Gülnar dur!
Bu beýle dowam edip bilmez, Atilla. Eger saňa öýlenip bilmesem, ömrümiň hiç hili manysy bolmaz. Bir kelesagyň ýa-da uýamyň iňirdi sebäpli men senden aýry çümek islämok.
Meni söýýäniň çynmy, Atilla?
Men saňa heýem bir ýalan sözlärmi?
Ertir irden taýýar bol.
Seni almaga gelerin. Soň nikadan geçmek üçin möhlet almaga gideris, bolýarmy?
Öňümizdäki aýyň on üçi boşmuka?
Hawa, boş.
Onda biz ýazaýyň-da, kagyzlary soň doldurşdyraýarys. Bolýa, ynha belledim. Siz şu kagyzlary getirmeli bolarsyňyz. Onsoňam şäherçedäki hassahana ýa-da barlag merkezleriniň birinde şu kagyzda görkezilen derňewiň netijelerini getirmeli. Şondan soň anyk wagtyny belli ederis. Derňew diýýäňizmi?
O näme üçin? Sizde ýokanç keseliň barlygyny ýa-da ýoklugyny anyklamak üçin. Bu gowy zat Atilla. Şeýdip maýyp çaga dogulmagynyň öňüni alyp bolar. Her näme-de bolsa, biziň hiç hili ýetmezimiz ýog-a. Bu işleri derewjik dynars. Bolýa.
Sag boluň. Iyi günler.
Geçmiş sag bolsun.

Gülnar dogan? Men, aýdyberiň.
Eýgilikmi lukman?
Gülnar dogan. Barlag netijäňizde käbir kemçilikler tapyldy. O nähili?
Siz gepatit C bilen keselläpsiňiz. O nähili beýle bolýar?
Saraltmaň bir görnüşi. Men siziň durmuşa çykmazlygyňyzy maslahat berýän. Iň bärkisi özüňiz bejerdýänçäňiz. Allah size şypa bersin.
Al saňa gerek bolsa. Men bolmana munda bir kemçiligiň bardygyny bilýädim. Gepatit C. Bu näme diýmek bolýar? Bu näme diýmek bolýar? Soňunyň näme boljagy belli däl. Ýogyýam, edil oňaram däl. Sen hiç zady bileňoga. Bu ýerde bilip bilmeli ýaly näme bar? Alla siziň durmuş gurmagyňyzy isleýänok. Mundan beter näme gerek size? Bulam ep-esli çykdaýjy edip obaň iň oňat ýerinden öý alyndy. Pe-heý, ýalanmy näme? Ýalanmy, hä? Gürle-dä! Aýt-da bir zat! Bolaýt, asyl gürläbilmersiň, näme üçin? Sebäbi aýdara zadyň ýok. Sebäbi meň aýdýanlarym dogry. Bes edindi! Agzyňy ýum! Bes edenok şol-a! Bes etjek däl! Bu gyz neslimizi tüketjek bolýar! Senem dymma! Beýdip durma-da, kow! Gitsin! Mundanam bir gelin bormy? Boldy et diýýän saňa!
Ýeri bu nämäň ohy.
Geljekki gelniň hassa eken.
Aý goýa.
Muňa seredä.
Şu edýän hereketleň öz göwnünden turýamy? Men näme edenmişim? Keselli gyzy öýüne näme etjek? Hany duruň garaşyň, duruň. Belki bir ýalňyşlyk bolandyr, howlukmaň.

Gülnar!
Alla ýagşyny ýamanyň içinde gizländir. Näme?
Käte halan zadyňyz siziň üçin erbet netije berip biler. Halamadyk zadyňyz bolsa siziň üçin bähbitlisi bolup biler. Alla bilýändir, siz bilýän dälsiňiz.
Bolýar, menden gaç! Ýöne öz nebsiňden gaçyp biljekmi? O nähili?
Atilla durmuşa çykmagy ýüregiň bilen isleýänmiň ýa-da nebsiň bilenmi? Muny gowuja pikir edip gördüňmi? Muny ýüregiňden sorap gör. Nebsiň seni aldadyp biler, emma ýürek hiç haçan ýalan sözleýän däldir. Gorkma Gülnar, sen gowy gyz. Kelläňi işletseň gowular üçin gorkal ýaly zat ýok.
Gülnar, nirde bolduň?
Gülnar.
Doganymyň bu gürrüňlerini sen üns berme. Sen bilýäň-ä, ol seni halanok. Maňa durmuşa çykmagyňy isleýänok. Indem gaharyny kimden çykarjagyny bilenok. Ol meni gaty kemsitdi.
Bilýän.
Ýöne men seni söýýän, Gülnar. Dynç güni ýene bir barladyp göreli, bolýamy? Bu gezek başga ýere, aýratynlaşdyrylan klinika hassahana gideris, bolýamy? Sen arkaýyn bol. Meň pikirimçe hemme zat gülälewürlik bolar, ine görersiň.
Öýümiziň işlerem dynyp barýar.
Öý goşlaryny özüň çykaýlarsyň. Gaýgy etme, gymmat zat saýlaman.
Sagja bol.
Görüşýänçäk.
Gutlaýan!
Bu näme Salyh mollum? Öňümizdäki dynç güni saňa synag düşüpdir. Şäherde okaýanlaň synagynda gözegçi bolmaly.
Nätdiň aýwalla.
Men-ä toýdan öň bäş-on teňňe gazanaryn diýip begenersiň öýdüpdim. Wah, ol-a şeýle weli, biz dynç güni Gülnar bilen şähere barlag gitmekçidik. Näme dynç güni ýokmy? Indiki dynç güni gidersiňiz-dä. Onsoňam ýatdan çykarma, iş hemme zatdan möhümdir. Hawa, iş hemme zatdan möhüm.
Ýöne Atilla bu işi etmek hökmanmydy? Elbetde, Gülnar.
Eýýamdan işden gaçyp ugrasam, ertirki gün şähere gitjek bolsak, olar hem başgaça çemeleşer, düşýäňmi?
Ol-a dogry welin, onda barlag ýene bir hepde yza süýşürilmeli bolýar-da. Obadakylar indi gürrüň edip ugrady. Näsaglygym bilnäýse, hasam erbet bolar, Atilla.
Hany biraz garaş, darykmasana.
Bizem bu zatlaryň pikirini edendiris-ä.
Meň mekdepde Bir dostum bardy, ady Selim. Häzir ol lukman. Geçen aý şäherçäň hassahanasyna gelipdir. Birki gün öň gürleşip gördüm, dynç güni nobat çeken. Oň bize peýdasy degermi? Elbetde deger.
Dynç güni synagdan çykyp, seni almaga gelerin. Selim agşam sagat sekize çenli hassahanada bolýar. Biz hem sagat sekiziň ýarlarynda hassahana baryp etişýäs. Şeýdip hem derňewden geçeris. Ol hemme zady özi alyp çykýar.
Baş güni netijeleri belli bolar. Bolýa gaty gowy gidýäs.
Bolýa Gülnar bolýa.
Daş töwerek adamdan nola. Ýer onsoň öýümizi haladyňmy.
Gaty gowy.
Goşlary nähili ýerleşdiresiň gelse özüň görersiňdä Gülnar. Ýöne bir otaga girme siz. O nähili. Saňa bu öýde gaty täsin sowgat taýýarlaýan. Şoň üçin öýüň bir otagyna entek girmeli däl düşýäňmi. Söz berýäňmi. Söz berýän welin, Allajan, bilesim gelip ugrady meň-ä. Gyssanma.
Toýdan soň bilersiň.
Howlukma.
Eje, nähili bolupdyr? Gyzym, sagat näçe? Atilla agşam gelenokmy näme? Bilýän welin, howlugýan-da, nädeýin? Sabyrly bol jan gyzym sabyrly bol.
Muňa seretli.
Ulagyň ýangyjy bardy ahyryn.
Ony eýýäm gutaraýdymyka? Indi ýangyçdanam kemp guran bolsalar-a?

Ahyry hakykat ýüze çykjak öýdýän. Siziň pikiriňizçe bu ýerde hakykat näme? Käte garşydaş zatlar gaty golaý bolup biler. Inçe inçe gülküliň, keýpleň merkezlerinde gaty azap beriji gaýgy-gussalaram bolup biler. Halypam, Sabry aga ýagşy adam.
Atilla-da şoň ogly. Gülnaram olara laýyk gelin. Salyh, sen indi özüň höküm berip ugradyňmy? Estagfuralla, halypam.
Diňe görýän zatlarymy aýtdym. Onda seresap bol.
Ýalandan hiç haýsam özüni boluş ýaly görkezýän däldir. Ýagşy işler eden bolup özüni oňat görkezjek bolýar. Şeýle bolsa,
onda ol kime allaýaka? Ol iş saňa degişli däl. Seň etmeli zadyň ynanç-parasadyň bilen garamak. Şo nur bilenem sereden allanmaz.
Menem şeýle görüp bilýän bolsadym. Ýöne bu işde meň kelläm bulaşdy. Suwlar durlanmak üçin çaýkalýandyr.
Bu wagta çenli gelmedil ol. Gyzym, geler-dä, eý Alla janlarym.

Alo, Selim nähili?
Gaty öwürlikli-ä däl.
Ulag ýatdy.
Hawa, hawa.
Indiden soň ýetişip bilmeris. Hawa, indiki hepde bolar-da.
Ýeri bolýa-da.
Sag bol.
Agşam haýyrly bolsun. Bolýa.
Jemil? Oňatmy? Men entegem bagşlamadyňmy?
Sen özüň bagşlap bildiňmi? Hemme kişem şeý diýip soraýar.
Diýmek hemme kişi dogry aýdýar. Hemme kişi näme diýýämişin?
Gülnar.
Atilla gowy adam däl. O näme üçin?
Daşdan gören ýaly däl diýjek bolýan. Meselem, sen ony nähili tanaýaň? Hemme kişi ony nähili tanaýar? Namazly, täretli şeýle dämi? Elbetde şeýle.
Aýtsana, onda şeýle adam ogurlyk edermi, Gülnar? Näme?
Bu näme diýdiň?
Sen nireden bilýäň oň ogurdygyny? Men öz gözüm bilen gördüm. Ýöne başga-da görenler bar. Ýalan sözleýäň. Ýüzükler ýiteninde sen maňa şeýle diýipdiň. Ýöne soň ýalan sözlemändigim aýan boldy. Onsoňam men näme üçin ýalan sözläýin, Gülnar? Meň durmuşda ýitirýän zadym ýok. Ýöne sen weli köp zatdan dynmagym mümkin. Ýaşlygyňy, hatda ömrüňi. Seresap bol. Birem şuny pikir edip gör. Oň ýaly baý, okuwly, işli adam öýlenmek üçin näme üçin seni saýlasyn? Näme üçin Gülnar? Näme üçin?
Muňa seretli. Meň adaglymyň ýanynda näme işiň bar seň, hä? Atilla, Atilla, dur, edýäniň näme? Bu neressäň näme günäsi bar, beýtme! Neresse bolsa neresseligini bilsin. Aç it ýaly seň golaýyňda aýlanyp ýörmesin.
Atilla, sen beýle däldiň. Näme boldy saňa? Bu gaharyň sebäbi näme? Bolýa.
Bor, Gülnar. Bolan zat ýok. Näme boldy? Näme üçin gijä galdyň? Aý, hiç-le.
Ulagyň motory döwüldi.
O nähili?
Döwüldi-dä, Gülnar.
Onuňam bir näilsi bormy?
Ýa maňa ynanmajak bolýaňmy? Ýok-la, ynanmazlykdan däl.
Barlaga indiki dynç gün gidäýeris.
Bolýa, şeýdäýeris. Şu wagta çenli garaşypdyrys, ýene garaşarys. Näme bolar öýdýäň?
Bolýa, bu meseleleriň hemmesini işläpsiň. Diňe şu sorag galypdyr. Ýaňadan seredip göräý. Bolýa Salyh mugallym.
Atilla bir aladaňa bar seň eglikmi?
Siz soramaň menem aýtmaýyn. Düýn ýene barladan geçip bilmedik. Bähbit bolsun Atilla indiki hepde geçersiňizde.
Hawa diňleýän. Hawa. Näme?
Çynyňyzmy?
Bolýar onda, şu günüň özünde barýas.
Salyh mollum, ynanyr ýaly-ä welin, biz öňki gezek barlagdan geçipdik-ä. Hawa. Şonda bilmän atlary çalşypdyrlar.
Gülnar näsag däl eken.
Şeýlemi? Gaty gowy. Men häzir gitmeli, Salyh mollum.
Gidip, işleri dynyşdyraýyn. Bu gün üçin rugsatly diýip ýazarsyňyz-da, bolýamy? Sag boluň.
Hakykatyň ýüze çykmaly wagty golaýlaşýar, Salyh.
Hawa. Netijesinden Alla sygynýan. Dogry ýoldan barýanlara gelişjek zadam şodur. Ýöne netijäň bigünälere zyýan berip biljekdigi meni ünjä goýýar. Onda sen näme üçin bu ýerde Salyh? Allaň rugsady bilen hakykat bilen ýalany biri-birinden aýyrmak üçin näme? Enşallah.
Onda hüşgär bol Salyh.
Ýalan köplenç hakykat donuny bürenmäge çalyşýandyr. Muny diňe hakykady görýän gözler tapawutlandyryp biler. Gözleňňi gowja aç.
Atilla entegem ynanyp bilemok-da, kinolardaky ýaly boldy. Barlag netijeleriniň çalşylmagyny aýdýan. Men saňa aýtdym-a, Gülnar, hemme zat gülala güllük bor diýdim-ä. Menem köp dileg etdim. Hemişe Alla ýalbardym. Allaň bizi bilendigini bilýädim. Muň gabat geläýşin diýsene. Özümizem edil metjidiň öňünde. Geri näme diýmekçi bolýaň? Metjidiň ýanynda durkak namazyňy okaý.
Şu wagt haýsy namaz günde?
O nähili Atilla?
Juma namazynyň azany okalyp dur-a. Namazyňy okajak dälmi?
Onda okaýyn.
Seret, täret alynýan ýerem nähili owadan eken. Gowy jedwem täretiňi alarsyň. Täretim ba meň. Hawa, ba.
Bolýa, sen biraz garyş şu ýerde.
Salam ýigit.
Baý-bo, bäri hem geldiňmi sen? Geldim, hawa. Men hemme ýere barýan. Men garawul. Bu nämäň garawuly?
Täret garawuly.
Täretsiz metjide girýänleri anyklaýan. Indi senem tutdum. Hany işiň bilen bol!
Bar işiň bilen bol! Işiň bilen bol! Saňa diýjek zadym ýok. Sen barybir metjede gireňok. O näme diýdiň bolýa?
Ine girip barýan-a! Bedeniň girýä, emma kalbyň girenok. Näçe girseň giräý, barybir peýdasy ýok.
Ýör Gülnar, okadym.
Atilla, seret!
O näme?
Zyň ol hapisany, zyň!
O näme üçin? Gaty eýjejik, şeýle dälmi? Hawa, ýöne häzir goýber ony.
Biziň işimiz kän, bol, ýör gideli, ýör Gülnar. Hany bol, ýör Gülnar, gideli.
Bu pişijege beýle garaýşyňa ynanar ýaly däl, Atilla.
Ezizim, janym. Gülnar jan, işimiz kän.
Ilki bilen gidip barlag netijelerini almaly. Soň gidip nika gününi alarys. Onsoň seň gelinlik lybasyňy almaly. Ýör gideli.
Ýör. Ýör.

Hemme zat üçin köp sag bol. Sen gaty gowy adam.
Sag bol.
Öý goşlaryna agşam getirýärler. Men bi gije galan ýekeje otagyny myňlaşdyrjak. Ertir gelip görersiň.
Ýöne aýdyşym ýaly şol otaga giräýmegin. Ol seň üçin täsin sowgat bolar. Bolýa, söz berýän. Waý!
Muň owadanlygyny, Seret eje owadanlygyny, gaty owadan.
Gaty owadan eken gutly bolsun gyzym toýuňa ýarasyn. Enşalla.
Keşke babam da görüp Kakamam şu günler görüp bilen bolsady eje şeýle dälmi.
Özüm açaryn.
Günlüdiňiz haýyrly bolsun. Diňleýän.
Men aç, gaty ajykdym.
Hawa elbetde.
Geliň geçiň.
Geç otur şeýle. Oturyň şu ýerde. Gülnar saňa ýumurtga bişirip bersinmi? Ýumurtga?
Gaty gowy, bişirsin, bişirsin. Ýöne, aýdaweri, ýumurtga kän duz sepmesin. Bolýa, aýdaryn. Pomidoram iýjekmi? Waý hawa-la.
Bolýa.
Eje, bu lybasyň nykaby niredekä? Kutuda dämi näme? Ýok, oň içinde-ä däl. Ýadyňyzdan çykaran bolaýmaň. Ýok, ýatdan çykaramzok.
Guta salanymyz bilýän-ä. Beýleki goşlar bilen giden bolmaly. Men gidip görüp geleýin hany.
Niräni görjek? Öýe, täze öýümize. O şo ýerdedir.
Akylyňdan azaşdyňmy, Gülnar? Şu wagtam bir şo ýere giderlermi? Hawa, gidiler. O meň öýüm dälmi näme? Ol-a şeýle welin irden gidäý.
Ýok, eje. Şu gije tapmasam, soň Atilla nikabymy ýitirenimi biläýse gaty gynanar. Men gidip tapyp gaýdaýyn.

Atilla!
Atilla!
Nähili ýerlikli aýdylan söz, eý, garaňky, garalyp bildigiňçe garal! Sebäbi tümlügiň iň garaňky pursaty ýagtylygyň başlangyjydyr. Wagt boldy. Atillanyň talap ogurlan onça baýlygy äşgär bolmaly, edilen munça ogurlyk jezasy galmaly däldir. Ýamanlyk edene jezasyny bermek Alla Tagallaň adalatyndandyr. Edil şoň ýaly päk ýüreklilere-de laýyk bolanyny bermegem Alla Tagalaň adalatyndandyr. Ynha, görersiň, ähli gaýgylardan dyndyrar. Indi hakykat äşgär bolar.
Atilla!

Goýberiň meni, indiki gezek. Goýberiň meni. Sen meni masgara etdiň. Sabyr aga, sen meni at-abraýdan gaçyrdyň. Sabyr aga, köşeşiň.
Näçe ýyllap oglum diýip, şeýtan ekläpdirin. Nälet bolsun saňa, nälet bolsun! Nälet bolsun saňa, nälet bolsun!
Jemil, Salyh mugallym?
Salyh mol. Meni işe kabul etipdirler. Indi şäherçede işläp bilýän. Mekdebem sen kömegiň bilen gutardym. Sen jan edip dyrjaşdyň. Allaň kömegi bilen hem okuwyňy diýinip iş tapdyň. Hawa, indi näme etmekçi?
Ýene etmeli iň soňky işim bar. Gowmy Gülnar? Gaty gowy däl Jemil biz gidýäs. Nirä? Başymyzdan geçen munça zatdan soň ejem bärden gitmegi ýüregine düwdi. Öýi satýas.
Men okuw dyndim Gülnar. Gaty gowy.
Gülnar, işem tapdym. Oň bolsun.
Gülzar. Gülnar. Benimle Maňa durmuşa çykarmy?
Ayna gu garalanda näme bolýar Salih? Özümizi has gowy görüp bilýäs, halypam. Bela-beterlerem bize ynha edil şuň ýaly aýna tutýarlar, bize duýduryş berýärler. Gülnar almaly sapagyny aldy, dogry ýoly tapdy. Başyna gelen bu zatlar oňa köp zat öwretdi. Ýene bir gezek şeýtanyň oýny puja çykdy.